Hakga süresi. Hakga süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol elli iki aýatdan ybaratdyr. Ol adyny ilkinji aýatda agzalýan Hakga sözünden alandyr. Ol anyk hakykat, amala aşjak hakyky kyýamat diýen manyny aňladýar. Sürede öň ýaşap geçen pygamberler inkär edenleriň başyna gelen belalar ýatlanylyp, Kurany Kerimiň Allanyň sözüdigi pygamberiň kapyrlaryň ýöňkeýän töhmetlerinden daşdygy beýan edilýär. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Anyk hakykat amala aşanda, ol amala aşjak anyk hakykat näme? Saňa amala aşjak anyk hakykaty kyýamaty näme bildirdi, nireden bildiň? Semut we At kowmy kyýamat gününi ýalan hasapladylar. Bes, Semut kowmy güýçli bir çirkin, ýiti ses bilen heläk edildi. At kowmy bolsa gürültili apy-tupan turzan ýel bilen heläk edildi. Alla ol ýeli olaryň üstünde ýedi gije, sekiz gün yzygiderli öwüsdirdi. Hatda sen ol kowmy içi boş hurma töňňeleri ýaly ýere serlen ýagdaýda ýatandyklaryny görerdiň. Bes, sen heý olardan galan bir alamat görýärsiňmi? Pyrgawun, ondan öňküler we şäherleri agdar-düňder edilen, ýer ýuwdan Lut kowumy hem Alla şärik goşup, günäkär bolup geldiler. Olar özleriniň Perwerdigärynyň ilçisine garşy çykdylar. Ol Alla hem olary aýylganç azap bilen tutdy, jezalandyrdy. Takyk, Nuhuň döwründe suwlar joşan wagty sizi ata-babalaryňyzy, Howpsuz gämide biz ýüzdüripdik. Ony size ybrat bolmagy üçin hem-de eşitjek gulaklar gowy ýatda saklasynlar diýip beýle etdik. Bes, haçan sura bir gezek güýçli üflenilende, ýer we daglar ýerlerinden galdyrylyp, bir-birleri bilen çakyşdyrylyp, bir zarba bilen derbi-dagyn edilende, şol günde uly hadysa amala aşar, kyýamat gopar. Asman ýarylar, ol günde ol asman gowşap, ejiz bolar. Ol gün perişdeler asmanyň daş-töwereginde bolarlar. Ol gün seniň Perwerdigäriň arşyny bulardan hem ýokarda sekiz perişde göterer. Ol gün siziň eden ähli işleriňiz Allanyň öňünde görkeziler, hatda siziň eden hiç bir işiňiz hem gizlin galmaz. Ol gün hasap-amal kitaby sag tarapyndan berlen kişi şatlanyp, Ine, hasap kitabym, geliň, okaň, men öz hasabyma gowuşjakdygymy bilýärdim diýer. Bes, Ol hoş we bagtyýar ýaşaýşyň içindedir. Bişen miweler ele ýakyn örän beýik jennetdedirler. Olara, Geçen günleriňizde eden ýagşy amallaryňyz üçin işdä bilen iýiň, içiň diýler. Emma hasap amal kitaby çep tarapyndan berlen kişi gynanyp, Maňa haýp bolsun! Käşgä bu kitabym berilmesedi! Käşgä hasabymyň nämedigini bilmesedim! Käşgä ölüm iş bitiren bolsady, onuň bilen hemme zat gutarsady! Mal-mülküm maňa peýda bermedi! Ähli güýjüm menden ýok bolup gitdi diýer. Alla dowzah sakçylaryna şeýle emr berer, Ony tutup daňyň, soň hem dowzaha atyň, soň ony ýetmiş arşyn uzynlygyndaky zynjyra daňyň. Sebäbi ol Beýik Alla iman getirmedi, ol özüni we özgeleri, garyp-gasarlary doýurmaga höweslendirmedi. Indi onuň bu ýerde, dowzahda dosty ýokdur. Oňa dowzahyleriň iriňinden başga tagam hem ýokdur. Ony uly günä edenlerden başga hiç kim iýmez. Ýok, siziň görýän we görmeýän älemleriňize kasam bolsun! Bu Kuran örän hormatly ilçiniň getiren sözüdir. Ol bir şahyryň sözi däldir, siz nähili az ynanýarsyňyz! Ol bir jadygöýüň hem sözi däl, siz nähili az pikir edýärsiňiz! Ol kitap älemleriň Perwerdigary tarapyndan inderilendir. Eger ol ilçi biziň adymyzdan käbir sözleri toslasady, ony gudratymyz bilen tutup, soň hem jan ýeňse damaryny kesip taşlardyk. Siziň hiç haýsyňyz hem muňa päsgel berip bilmezdiňiz. Takyk, ol Kuran takwalar üçin bir öwüt-nesihatdyr. Elbetde, biz içiňizden käbirleriniň ony, pygamberi, ýalan hasaplaýandygyny bilýäris. Takyk. Ol, Kuran, kapyrlar üçin kyýamat güni uly bir puşmanlykdyr. Takyk, ol kyýamat anyk bolan hakdyr. Bes, sen Perwerdigäriň beýik adyny tesbih et, ýatla.